Тумышым белән мин Актаныш районы Усы авылыннан. Нинди гаиләдә үстем? Минем әтием гади гаиләдә инде. Әтием фермада эшлим, әнием өйдә эшли, үз эше белән. Мин театрда эшлим. Кайда ничектер, ләкин инде минем әле театрда эшләвемә бер елдан артык кына, шуңа күрә Күпчелек кеше инде инстаграмнан блогер дип белә, эштәгеләр инде туганнар театр дип тә беләләрдер. Әйтеп булмый. Әлбәттә инде театрга килүем ул минем өчен бернинди дә күктән төшкән эш дип әйтә алмыйм, чөнки мин инде бала чактан ук бирле сәхнәгә гашыйк булдым. Инде балалар бакчасыннан бирле мине тарта башладылар сәхнәгә. Ул инде, әлбәттә, безнең гаиләдә бернинди дә театр эшчесе, шундый талант ияләре юк дисәк тә була, ләкин шуңа да карамастан, балачактан ук шушы театрга мәхәббәт уянды. Төрле балалар бакчасындагы төрле театраль өзекләрдә катнаштым. Соңыннан инде мәктәптә укыганда Мәктәптән соң да инде театрларда, авылда куялар бит инде клубларда театрлар. Шул вакытларда инде спектакльләрдә катнашып, э, төрле концертлардан чыгыш ясап, шуның белән инде минем мәхәббәт сәхнәгә уянгандыр. Шуңа күрә дә инде мин хәзерге вакытта бала чактан ук бирле килдем. Мин э, театрга эшкә керәчәкмен. Ну, театр дип әйтә алмыйм менә гомумән. Менә шушы сәнгать, сәнгать өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә кайнычакмын дип үземә э, сүз куйдым, юл куйдым. Менә Аллага шөкер, хәзерге көндә әйбәт кенә шәп ятабыз. Әлбәттә инде хәзергесе вакыйгаларны күздә тотсак инде э, ышанам, э, Алла бирса, Алла бирса, бу барсы да бетәр дип, әйбәт кенә. Ә инде театр сезонына килгәндә, әлбәттә, инде без инде күптәннән әзерләнәбез. Иң беренче төп рольләрем инде драма, драма рольләрен бирделәр, әлбәттә, инде хәзергесе вакытта эшлибез комедия өстендә. Комедиядә инде мин ролем гади авыл милиционеры, участковый дип әйтик. Шундый рольдә ала бирсә, инде халыкка тапшырырбыз, халыкка күрсәтербез дип уйлыйм. Театрга килү белән үземнең коллегаларымнан, әлбәттә, аларның эшләгәнен үрнәк итеп үземә башта куйдым, чөнки алар инде күп еллар театрда хезмәт иткәннәр, шуңа күрә алардан үрнәк алырга тырышам, аларның профессиональ якларын үземә ияләштерергә тырышам. Әлбәттә, мин көллияттә укыганда бер төрле иде, хәзер театрга килгәч, театр дөньясы ул икенче төрле, шуңа күрә Бөтенесеннән дә нинди генә театрларны карам, нинди генә спектакльләрдә булмыйм, барсыннан да үземә сыйфатлы, әйбәт якларын алырга тырышам. Шуңа күрә аерым гына әйтә алмыйм. Барсыннан да. Бу инде әлбәттә миңа хас сорауларның берсе, дип әйтим. Чөнки мин инде Төрле концертларда гел халык белән эшлибез бит инде. Халык белән эшләгәч, халык белән гел халык белән контактта булгач, гел сине күрәләр. Димәк, син тиешенчә үзеңнең йөз кыяфәтеңне карарга тиеш дип уйлыйм. Әлбәттә, артист кеше гомумән ул Инде җәлеп итәргә тиеш, чөнки каршы алар синең киемеңнән, ә озаталар синең акылыңнан, диләр бит. Шуңа күрә мин, әлбәттә, тырышам. Барыбер дә инде авыл егете буларак булуына да карамастан, үземне тиешле дәрәҗәдә тотарга тырышам. Йөз кыяфәтем беләнме, киенү беләнме, мин инде аңа бик нык, ничек дип әйтим, Русча әйтмешли серьезно карыйм. Э, кызлар э, бизәнәделәр, егетләр бизәми. Ну, бизәнү инде ул әлбәттә үзенең рамкаларында булырга тиеш дип уйлыйм. Э, Инстаграмда да, былай көнкүрештә дә миңа гел андый сорауларны бирәләр. Синең кашың үзеңнекеме? Кашың ясаттыңмы бер файда? Юк, әлбәттә, Аллага шөкер, бу минем тумыштан бирелгән кашлар дип әйтим. Шуңа күрә әлбәттә Димәк, кеше сорый икән, димәк, кеше кызыксына икән, димәк, бу үзенең изюминкасын алган. Әлбәттә инде, изюминкаларга килгәндә, ул әйберләр миндә кашта гына түгел, бәлкем буйдадыр да, чөнки мин бәләкәй чактан ук хәзергесе вакытта да бик нык зур буйда түгел. Менә шушы изюминкалар, әлбәттә, ул артист кешегә, гомумән, мәдәният өлкәсендә эшләгән кешегә изюминкалар кирәктер дип уйлыйм. Аларсыз Алар белән ничектер күңеллерәк. Мин бер качанда үпкәләгән юк аның өчен, ә киресенчә, бу яхшы сыйфат дип уйлыйм. Идеаль хатын-кыз менә инде тормыш бара-бара аны аңлыйсың. Идеаль хатын-кыз ул әлбәттә булырга тиештер дип уйлыйм. Сине аңлаучан, Сиңа һәрвакытта ярдәм кулы суза торган менә бит инде без артистлар гел юлда, гел гастрольдә. Ул сине иң мөхиме, иң беренче чиратта аңларга тиеш дип беләм. Әлбәттә инде гаилә мәсьәләләренә гел өйдә булмагач, бәлкем игътибар да җитеп бетмидер хатын-кызга. Менә шул ягыннан иң беренче, минем уйлавымча, хатын-кыз сине аңларга тиеш. Сине хөрмәт итәргә тиеш. Синең эшеңне, синең сәнгатеңне, синең иҗадыңны э, менә шул сифатларны мин беренче урынга куяр идем. Э, ягымлы сүзләр. Әлбәттә инде андый сүзләр э, белән миңа миңа мәсәлән гадәттә Ә, рәдис димиләр, ә кишер диләр. Бәлкем бу иң ягымлы сүзләрнең берседер минем өчен. Чөнки рәдис дисәләр мин кайвакыт аптырап китәм. Нәрсә, миңа әйттеләр мул, э, ничектер уйланып китәм. Ә кишер дисәләр мин сразу э, мин м, тиз генә, ә, ә, димәк ул минем турыда. Кишер дисәләр. Э, Шуңа күрә иң ягымлы сүзләрнең берсе ул инде. Бүгенгесе көндә минем өчен кишердер. Карантинга килгәндә, менә чын күңел, чыннан әйтәм, минем өчен карантин ул бернинди, ничек дип әйтим, начар ягы белән, ну, әлбәттә инде начар инде ул карантин. Ләкин аңа да карамастан, һәрбер әйбернең яхшы ягын табырга кирәк, дип уйлыйм минемчә. Мин инде карантинда нишләдем? Мин беләгәнегезчә, инстаграмда күпчелек инстаграмга күбрәк үз вакытымны бирдем. сценарийлар, программалар төзүгә мин вакытымны әрәмгә үткәрмәдем дип әйтәсем килә. Шулар белән шөгыльләндем, видеолар төшердем кызыклы-кызыклы. Авылда булдым, рәхәт бит авылда, әти-әниләр белән бик күңелле. Шуңа күрә карантин минем өчен алай начар тәэсир итмәде. Кызганычка каршы, ләкин инде өйдә ятып, театр, театрны да онтасы килми, шуңа күрә бу карантиннар бетсен иде инде. Бу сорауны миңа белеп биргәннәр. Ни өчен дигәндә, менә Аллаһ Тәгалә бирә бит инде кешегә күпмедер дәрәҗәдә монсын, күпмедер дәрәҗәдә икенчесен дигәндәй.

Андый менә кечкенә чактан ук шул сәләтемне үстергән булсам, бәлкем хәзер үк алай булмас иде. Ләкин бер кашына соң түгел диләр бит. Бәлкем ала бирсә, ала бирсә, бер кашын җырлап та күрсәтермен.